D'Populatioun virun Gefore warnen, dat gëtt et schonn säit d'Kierch am Duerf steet. Wann am Tuerm dann d'Klacken iwwer Bierg an Dall gelaut hunn, jo da konnt och jidderee mat, wann et zum Beispill gebrannt huet. Haut am Joer 2023 huet een do natierlech ganz aner Méiglechkeeten an et kommen ëmmer nees neier bäi, fir d'Bevëlkerung eben ze warnen an domat d'Afferzuel bei engem Ongléck esou geréng wéi méiglech ze halen. LU Alert heescht dee System, deen all éischte Méinden am Mount getest gëtt, fir datt richteg gewarnt ka ginn, wann et néideg ass. An den nächste Méinde schellen dann och scho fir zweet GSMen am ganze Land.
All éischte Méinden am Mount ëm d'Mëttegstonn gëtt am ganze Land Kaméidi gemaach. Et ass den traditionellen Test vun de Sireenen, fir ze kucken, ob se och funktionéieren am Fall, wou se warne mussen. Tester vun de Sireenen, déi ginn et scho laang. Ech sinn och domadder opgewuess, datt all éischte Méinden vum Mount ass d'Sireen gaang. Dat heescht, d'Leit kennen dat schonn. Dat heescht, dat hu mer eigentlech iwwerholl, fir eeben elo deen Testdag eeben op déi aner Kanäl och auszebreeden.
Säit dem zweete Mee vum leschtem Joer kritt een deen Dag ënnert anerem och eng SMS vun LU Alert. A 14 Zonen ass d'Land dofir agedeelt ginn. An nodeems se alleguerten duerchgetest goufen, steet dann elo erëm en nationalen Test un. De Moment gi méi wéi annerhallef Millioun SMSen zesumme verschéckt, quasi un all Handy an de Lëtzebuerger Reseauen. Dat provozéiert Stau, esou wéi fréier wärend Silvester. Ma vun 39 Minutten erof op zwou bis dräi, bis déi lescht SMS ukënnt, ass een haut dank den Tester. Déi Tester maache mir, fir ze kucken, ob de System richteg funktionéiert an eventuell Problemer ze identifizéieren an déi eben och kënnen ze léisen, ier mer an enger Katastroph sinn. D'SMSen an d'Sirene sinn déi eng Saach. Do dernieft ginn awer och nach aner Kanäl genotzt, ewéi d'Gouv-Alert-App, Radio oder Tëlee an och d'Socials spillen eng grouss Roll. Mat der Multikanal-Approche erhofft ee sech eng méiglechst grouss Duerchdréngung vun der Warnung. Aus deem Grond, well déi enge Leit vläicht méi um Internet ënnerwee sinn, anerer vläicht nach méi vläicht de Radio lauschteren oder oder eng Sireen héieren. Dat heescht, do ass wierklech d'Multikanal-Approche, déi wichteg ass, wou mer iwwer all déi verschidde Kanäl esou vill Leit wéi méiglech probéieren ze erreechen.
Beim Test awer am Noutfall gëtt de Knäppchen hei gedréckt an der Centrale de Secours d'Urgence vum 112 um CNIS op der Cloche d'Or. Hei gesi mer en Opérateurspult, mir hunn där um CSU 112 zwielef Stéck, wou eben d'Noutdriffe entgéintgeholl ginn an déi ganz Asazkoordinatioun, d'Alerte vun de Moyens, d'Koordinatioun Funken, Telefonéieren ofgewéckelt ka ginn. An notamment vun hei aus ass iwwer den informatiséierte System ginn och d'Sireenen declenchéiert, an dat notamment och all éischte Méinden am Mount géint 12 Auer, wou dann hei den Test vun de Sireenen lancéiert gëtt an och monitoriséiert gëtt, ob d'Sireenen dann och funktionéieren, wéi se sollen. Den Opérateur kann esou mat puer Klicken déi néideg Sireenen kreeschdoe loossen. Den Sireenentest ass ëmmer national, d'ganz Land, alleguerten d'Sireenen. Bei der Alerte nucléaire definéiert de Katenosplang verschidde Secteuren. Dat heescht, do muss een och definéieren, wou man ech den Nuklearalarm, wat net forcément a sécher am Nukleären net d'ganz Land ass. D'Decisioun, dass eng Sireen ausgeléist gëtt, gëtt allerdéngs net hei geholl. Dofir gëtt et e spezielle Raum, de CGO. Dat, fir de Betrib am CSU net ze stéieren. 112 ze Stiefheim, Moien. Mir kënnen et net veräntwerten, dass, wa mer e gréisseren Asaz hunn, en Naturevenement, huele mer d'Beispill vum Tornado zu Péiteng-Käerjeng, dat ass eng Kris gewiescht fir déi zwou Gemenge mat engem gréisseren Impakt, mee d'Asätz am soss am Land, déi lafe weider, d'Accidenter, d'medezinesch, d'Ambulanzasätze, d'Nonnerziele fonctionnéiert. Wéineg impaktéiert weider an de Groussasätz gëtt eben am CGO traitéiert. Voilà, hei si mer am CGO, Centre de gestion des opérations, dat heescht direkt un der Noutruffzentral drun hu mer dësen dediéierte Raum fir ebe gréisser Asätz, gréisser Interventiounen. Mir hu gewësse Seuilen, wéini mer d'office hei de CGO aktivéieren. An anere Fäll geschitt dat no enger Evaluatioun tëschent dem Chef de Salle, dat heescht dem Responsabele vum 112 vun där Schicht, an dem Coordinateur CGO. Ronn 40 Mol am Joer gëtt de CGO aktivéiert. Dat kann awer och op Demande vun der Police oder dem Asazleeder geschéien. Soubal ee vun enger nationaler Kris ausgeet, gëtt dofir eng speziell Cellule de crise zesummegeruff, déi dee Moment d'Gérance an d'Kommunikatioun iwwerhëlt. Fir 11 verschidde Kriseszenarien sinn déi néideg Pläng ausgeschafft ginn. Do ass och festgehal ginn, wien wéini wéi eng Warnung ausrifft. Mir an enger éischter Phas, oder bleiwe mer beim Beispill vun engem Groussbrand, kommunizéiere mir autonom, an dat an enger ganz fréier Phas vum Asaz, notamment, an dat ass dat Klasseschst, wat mer am heefegsten hunn, ebe fir d'Leit ze warnen, dass eng gréisser Dammentwécklung ass, si sollen de Secteur meiden, respektiv präventiv d'Fënsteren zoumaachen. Dat maache mer eben aktuell iwwert déi verschidde Kanäl, notamment de Gouv-Alerte, Well ech Iech ganz gär ging weisen, wéi dat konkret fonctionnéiert. Also en Asaz ass elo zu Miersch, ne? An de Course ass jo dann de Pipo, dee mer do hinne geschéckt hunn, well dat einfach eis beschte Mann ass. Do huet een enkel d'Méiglechkeet, dat lokal erauszeschicken oder eben national, wou een dann als Cegediste ka soen, mir hunn eben e Feier. An dann hunn een och predefinéiert Texter, déi do uenregistréiert sinn, an déi mer dann an den dräi gängege Sproochen hei am Land dann och verschécken. Nodeel, D'App muss installéiert an och aktivéiert sinn, wann och nëmmen am Hannergrond, soss bleift den Handy am Noutfall stomm. Beim Cell Broadcast dogéint brauch een näischt ze installéieren. Beim Cell Broadcast ass et esou, datt wann een dann an der Zone ass vun der Antenn, wou mer alertéieren, e solche Signal erausgeschéckt gëtt, wou wierklech am selwechte Moment jidderee quasi eng Push-Notifikatioun um Handy wäert kréien, déi opsprengt a relativ grell Kaméidi mécht a vibréiert, wou ee wierklech d'Opmierksamkeet op den Handy zitt.
Well de Cell Broadcast esou intrusiv ass an och schellt wann den Handy op Stomm geschalt ass, soll des Warnung och nëmme fir eminent Gefore benotzt ginn. Et hänkt vun der Situatioun of wéi a mat wat ee warnt. Message ass eng Saach, Mee d'Leit mussen och wëssen, wat se da mat deem Message maachen. Dat heescht, do ass och vill Aarbecht, déi dragestach gëtt, datt déi Messagë gutt formuléiert ginn, datt se kloer sinn, datt jiddereen se versteet, datt d'Leit dann och, wa se de Message kréien, wëssen, wat se maache sollen, datt se och wëssen, wou se vläicht weider Informatioune kréien. Dat heescht, dat Ganzt ass ze gesinn och an enger Approche vu Resilienz, datt mer d'Leit wierklech gutt op Katastrophen am Ganze virbereeden. Hannert dem LU-Alert gëtt fläisseg um neien zentraliséierte System geschafft, deen alles soll perfektionéieren. Dann och mat Cell Broadcast. Enn vum Joer soll et esouwäit sinn. Mee och beim LU Alert ass nach ëmmer déi beschte Warnung déi, déi een net muss ausruffen.
Jo, den nächste Méinden, den drëtten Abrëll, wäerten dann erëm ëm d'Mëttesstonn alleguerten d'Handyen am Land rabbelen. A wann Dir dem HCPN Äre Feedback wëllt ginn, da fannt Dir déi néideg Informatiounen a Kontakter op infokris.lu.